Ber litino Acholi, man latinwu mawa Francis Omoro ma obedo latela i lobo Acholi pi kare malac. Tin an akattiwu ki dwona ma lubbe ki tic ma wan litino Acholi weng guyimme atela. Tekki dong in Acholi ma gubedini mwakani dong oa apar wiye aboro, atamo peko pa Acholi dong. Peko ni cwali gin ma acel keken ma wan wakemme kwede en aye lok kom balalo ma tye i gangwa. Acholi tye nino dwe pyeraryo acel me dwe me aparacel mwaka alip aryo ki pyeraryo adek. An angeyo ni wun wungeyo maber adada ni lok kom balalo ladit lobo yam omiyo watwero neno wa con i kare ma wan okok kare ma lutelowa gucwalo dwongi i bar lege i lira wa con. Ento ariya. Lweny i kom agega Tibhoda pa ladit lobo-ni ocakke ki bot ominne, ladit Jerucalem, kare ma Balalo oringo bote weko ladit lobo juko oda-ni. Juko oda-ni pa ladit lobo-ni jami madwong tye ka timme. Kobeddi dong ka wan wayo kwan gin ma ladit lobo obedo ka kobone, kobone, kobone, kobo odane-ni, kobo odane-ni, kobo odane-ni, kobo odane-ni, dong tye madwong ata! Ka nongo idye lobo kobo order nino odwe deadline oromo kicwalowu verification team ma akol honourable akol obedo ka timo ne. Honourable akol okato ki report weng. Report pa akol onyuto ni general me mony laco wi mony me Uganda army commander kacel ki general luwote mapat pat weng gin weng tye ki ngom gi I lobo Acholi. Report pa akol onyuto ni ministers, cabinet ministers ki jo madongo weng I gamente Gin weng tye ki ngomgi i lobo Acholi. Nyinggi weng tye i ripot pa kol. MPs ma a ki i lobo i district mapat pat weng gin tye ki ngomgi i lobo Acholi. Muru ripot pa kol. I nge ripot pa kol eno ni ladit olwongo lutela Acholi ni owiny dolo myero gutere. Rwate pa lutela Acholi ki ladit lobo okate ki diro nino dok executive order. Ladit dok odiro odiro nino nio i nino dwe adek. Ka ladit dok i nino dwe adek ma obedo i okidi, ladit lobo dok odok odiro omiyo nino cabit adek cabit adek ni i balor omyero gua o. I inoni dok ki i okidi cabit adek-ki en owaco ni, With immediate effect oketo jo ma myero gin go implementing order ne-ni, lacoko wi mony me Fourth Division kacel ki polic kacel ki RDC kacel ki Minister for Northern Uganda Kwecwiny Luotte pa ladit lobo ki lutela cwiny aryo ma gin gupokke-ni, Jerutema ma cung ni Balad omyero gubedi, kacel ki Cikamoye ma waco ni Cung ki wang goli pa codi ni Balad omyero guciti. Rwatte-ni dok okatti ki mok ni omyero dong ni verification team mukene odony. Do Acholi, atamo ni. Wan macalo akaka coli, ticci ene dong ya ladit dong omiyo i cingwa. Ka in pud itye ka bedo, in pud itye ka bedo, an amito golo duru tin ni cawa-ni eni ki odiko-ni ene-ni, ni ba, Oo, lutela macalo Jemo Lutema, wuwiny dulu, kacel ki tim ma gin obiyero, gin apar ma gin obiyero me cito i verification-ni, gin. gumedde ki verification ma meggi. Ento, oda ma ladit lobo owaco ni balaro myero gua o, balaro myero gua o ni, Wan lwak me Acholi, wan weng nicakke tin i cawa-ni eni-ni. Dano weng gucak rigi me bino gang. Dano weng gucak rigi me bino gang. Ka in i MP, cak ringi me juko gang. Wamito neni. Wan wamito neno MP wa weng. Lok mo ni koni ni a, an kwo dok gin ango a, a, kitye ka loko i koma, kitye ka. Wan weng wamito ni MP ma megwa weng gin gudug gang me neno ne ni gin i cung ki libol kwi ma meggi weki ki cak implementing order pa ladit lobo. Lutena ba ki yero gi weng tika i ngeyo ni in ki yeri ayera in i ringi dug gang. Winyi dog gang bot lwak guyeri, dok tye acel keken en aye wan wabicito i dye lum ka neno balaro ma tye, wek gin gucak a, a mot. Dong, tekki mwakani tye apar wiye aboro. Tekki mwakani tye apar wiye aboro. Acola owiny maber, omyero inen ni in ibicito ka ryemo pananu. Man aye gin ma an akette kede ti miyo odiko ni, pien kobedi ka in inen ngo ma ocako timme i lobo acoli, kare ma kineno ni gin-ni mito cito kagiki, kobedi ni kipoko kin litino acoli dok angwen, gurup angwen mukene, gurup pa owiny doro,

Lumony pa Acholi, Ee, lumony pa Acholi me kelo mere lweny i kin litino Acholi. Atamo ni gin-ni eni wek lweny ogiki. Wun lutelawa wuwiny maber, kadi wun litino ma mwakawu cako apar aboro, wuwiny maber wek lweny-nyi kong ogiki, wek lweny-nyi kong ogiki. Wan weng waayo wabino gang. Dano ngat acel acel obino i constituency ma mege kanya kiyero ki iye ocung. Lutela weng gubino gucung, local leaders weng gubino gucung me nenone ni i a lawang acel wun aye wutelo wi lwakwu. Wan macalo rudi, rudi ker. Gin ma ticwa matek en aye me gato piny, ma dong gato pinye bene otum mo. Ci myero awecciwu lok ada ni, en aye wek awecciwu ni, mwaka adek-ki an pe awoto i tim nono, pe awoto i tim nono. Kin opacwani ma onongo manaka yam munu ryem pe ka tic i tim, omyko bene itye ka tic. An atyeko, atyeko ticca wi tim, atyeko ticca wi tim, wot i tim abedo ogik, pien atyeko. Atyeko ticcu. Atyeko tito timwu. Timwu weng gubedo i cawani tye me konyo Acholi. Ma amito jingo cwinywu ni me rok pe o ibedo i lobo Acholi ya. Me rok pe o ibedo i lobo Acholi. En wek awaco nino ca awaco ni ladit lobo bene nge maber ni.

Dok ibityekogi okwici-kwici-kwici-kwici. Ci man aye oduro ma an, Honorable Marwa, akati kwede, wek lokki enini ma balalo, balalo, balalo kutumo, acoli. Kong dong wan waribbe, in ngatti moni ma ibicako jeo ki dudi-ni, in ngatti moni ma ibicako jeo ki dudi-ni, en aye wan obineni. Ee, atamo ni lok eni dwona ni eni ni dong wun jo ma gubedo wuti i cocal media, pien cocal media en aye odoko wang oo pa megwa, kong dong wuwek, kong dong wuwek wutimu bilinec i cocal media. Ki wek timo bilinec i cocal media, lok acel keken ma gubedo i cawa ni wan rwodi wakati kede man dwon rwodi, ma eni ni dwon rwodi. Lok acel keken ma wan dong wakati kede en aye ni lutela weng. oa ki i palament, wacci Cipika ni wan wabicito gang ka ryemo balado pien ladit lobo ominiwa executive order ma wan wamito implementing. Wun ludiro mony Fourth Division Commander, yin bene ibibedo kacel ki lutela acodi pien ladit lobo ominiwu kacel ki Minister kacel ki rdcs weng kacel ki police. Wun weng wuye bedo wabi implementing order ni kare acel. Man aye atamo ni wun jo ma wutye i social media kong dong iwek busy ngec. Busy me wa pat ki cwalo dwon ni dano weng gubin gang, dano weng obin gang, dano weng obin gang, dano weng obin gang, lutela weng obin gang. Eeh, in latela ni bene ka i ot icako lwongo dano cut. Ocako lwongo dano i cabit-ti ene-ni, wan omyero ni, Balano omyero ko a ciga moi. Wun ki jel lutema, wun wumedde ki verification, ripot me verification wu-ni, kun nongo lwak nongo tye ka kwanyo a balano woko. Man aye oduro ma wan tye ka a ki i Ker. Wan bene wabibedo ka wot i Ker. Pien ker en aye wun, ker en aye wun, ker en aye wun. Wan dong tipo, tipo kacel acel, wan dong wabako dog tipo oye. Lutela codi, atamo ni man aye agikki, agikki dok lok omyero ogik kakany. Lok mukene ni dong. Bedo ki nge ryemo pa Lalu jokjok mamalo.